אקעי, סאו אונז האמער דא אלי'ס, יעצט רעד איך אביסל שטילער ווייל ס'איז צוויי ביינאכט אין מיין הויז, דער צעדרייטער בראך אז איך בין אויף פעסט צוועלף אזייגער כאפט מיר אן חולשות, יוזשעלי איז דא קעיק, קוקיס, כ'ווייס נישט, אסאך מאל כאפט ער אן א העווי חולשה און דארף זען עפעס צו טון, סאו אזוי ווי מיר האבן געשמועסט איך האב ליב צו מאכן עסן, ס'גייט מיר נעמען פֿופֿצן מינוט מעקס, און מען גייט אלל אין, איך וויל גיין שלאפן מיט בויך וויי, דאס איז די מטרה היינט נאכט. אונז גיימער ניצן די טאסקעניני רעדי פיצא קראסט, מיר האבן שוין געהאט גערעדט וועגן טאסקעניני, געמאכט אין איטעלי, געמאכט ביי פעימאס שעפס, בעסיקלי די טעג ליין וואס איך ניץ פאר דעם איז לאז יענעם שוויצן. איינער האט שוין געארבעט פאר דיר און אלל יו גאטע דא איז נעקסט לעוועל אה ס'שמעקט פון ערד אנשטאט זיך משוגע צו מאכן איך האב שוין געטרייט אנדערע פיטשער קראסטס אה אה דער בחור איז דא ער ברענגט ער סאליד ער טראגט גאנץ איטעלי אזוי ווי יעקב אבינו מ'האט געלייגט גאנץ ארץ ישראל אונטער זיין דאס אקעי סאו לאמיך ענק ווייזן וויאזוי דאס ארבעט ס'איז זייער סימפל סאמטינג יוניק כ'וויל נישט מאכן סתם א רעגולער רעסעפי אלעס הייבט זיך אן מיטן אליוו אויל כ'האב נישט קיין געדולד צו שמירן מ'גייט אזוי. רוק דעם בחור ארום. לייג, לייג, לייג די טוסקניני אלע אן אים משוגע צו ווערן. ס'געט צו קערעקטער. דו פארשטייסט איך זאג ס'אזוי ווי די ווען די חברה וואס פלעגן אויסהערן ספארטס האסטו געהאט דעם דזשאן סטערלינג נאך האסטו געהאט די מאמע וואס איז געווען די פלעי ביי פלעי. די בחור געט ער און ס'געט ער אויך א גרעסערע קראסט. אקעי ס'איז זייער סימפל לייגסט אויס אביסעלע טאמעיטאס, טוסקניני אליווס, זייער גוטע אליווס פון איטעלי, דארפסט נישט לייגן קיין זאלץ אויף דעם, ווייל די סארט אליווס, אליווס איז זייער זאלציג, לייגסט אביסעלע סקעליאנס, אזוי, מיש אים ארום, מיש אים ארום, מאך זעכער דער בחור איז געקאווערט געהעריג אלל אווער, דאס מיט צוויי הענט, די משוגענער בראך נוצט צוויי הענט, אונז זעמיר נישט דא אויף קיין קוקינג שאוס, געטשעקטע סעלענטראו, דאס איז זייער גוט, געט דער זייער אזא שמעקעדיגע ארטי פלעיוואר, אזוי ווי דו וואקסט אריבער אן אלטע פארק, נישט סענטרעל פארק, סענטרעל פארק איז פול מיט דראגס, גייסט אריבער א אלטע פארק און ס'האט דארטן גראכעס פון פלאר וואס איינער האט יעצט געפלענט און נאך האט עס וויעדס געראכן, עניוועי יעצט קוקטס אהער וואס דא גייט פאר, אייער, דעטס רייט, מ'לייגט ארויף א אייער דא און מ'לייגט ארויף א אייער דא, דא קומט נישט קיין טשיז, אונז זעמער נישט אין די טשיז, מ'לייגט אביסל פון דעם, אזוי יא, מ'איז פון דעם, יעצט קוקטס אייס וואס מ'גייען מיר טוהן דא, מ'גייט טוהן עפעס ספעשל, וואס איז די סוויט פעקטער, איך האב אלץ ליב סוויט ענד סעיווערי, וואס איז די סוויט פעקטער, גייסט נוצן טאסקעניני פעפער דזשעם, פארוואס, קודם געט ער עס א רייכע זיסקייט, ס'איז נישט קיין האניג זיסקייט, ס'איז נישט קיין צוקער זיסקייט, ס'איז א אלל אראונד זיסקייט, זיסקייט וואס קומט פון א פון א פרוכט, אריינבייסן אין א עפל און אריינבייסן אין א לעפי טעפי איז צוויי אנדערע זאכן. סאו וואס דו גייסט טון איז געב מיר א לעפל. אזוי, גייסט נעמען פון דעם, מאך זיכער עס צו לעקן. אום, טאטי. סאו דו גייסט ארומלייגן אביסל. ביסל דא, אביסל דארט, ווען ער גייט ווערן אפגעקאכט גייט ער זיך אביסל מער אויסשפרייטן, נישט קיין מורא, דו ביסט אינדערהיים, ביסט נישט אויף קיין קוקינג שאו, די קיטשען העפענס טו בי קלין, ווייל מיין ווייב ווייסט וויאזוי מען ראנט א הויז, וואס? פיין, דאס איז רעדי טו גאו, מען גייט עס אריינלייגן אינעם באכער, טען פיפטין מינוטס, רעדי טו גאו, ווען די אייער איז רעדי, דו ווילסט ס'זאל זיין לויז, ווען ס'זאל נישט בייסט אריין זאל זיך עס זאל זיך עס אויפלאזן. אזוי ווי א בחור וואס קומט פון א צובראכענע שטוב, גענוג לאוו, ער געט זיך געווילסט ער זאל זיך אויפלאזן. נאר קוק הער, די דזשעם האט זיך אויפגעלאזט, דו זעסט? סאו דו דארפסט עס לאזן אביסל ארומרינען. אזוי האסטו דעם דזשעם אויפן גאנצן סיטשועישן. יא, סאו מאך זאקע, איך האף אז די אייער איז נאך לויז, ער איז טאא קלאגענעיט, און דאס למשל איז געווען אינעם אינעם בעטי קראקער גאנצע צעהן מינוט, דעטס איט. דארף זיכער מאכן נישט אריינצושניידן אינעם בחור. המוציא לחם מן הארץ. יא. איר זעט וואס דא גייט פאר? יעצט די מעלה פון די דזשעם איז אז ער רעדט צו דיר באט ער שרייט נישט. ס'איז ספייסי באט מורא גוט. יעצט די פיטשער קראסט איז נישט אזוי דיק, מ'האט מיר געהאט געמאכט א ווידיאו פון די פאקאטשא. ס'איז סאך דינער. סאו די מעלה פון דעם איז אז דו ווילסט קאכן שנעלערע זאכן ווי אייער, איטס פערפעקט פאר דעם. רבותי סיי בייסט אריין דו האסט דעם דעם סילענטרא וואס שמייסט דיר אין פנים דאס איז אנבעליוועבל. לאמיך זאגן חברה, ענק דארף זיין פראוד. צו זיין מענער. איך האב א גרויסע קעמפעין פאר דעם. מיין באדעם איז שמוציג? יא. ניין נישט? זעכער גוט. סעלעברעיט זיין א מאן מיט אזא פיצא. ס'האט אייער, ס'האט טאמעיטאס. די איינציגסטע זאך וואס כ'רילייז יעצט, כ'האב נישט געלייגט גענוג זאלץ. עס קען ווען נוצן נאך א שמעק זאלץ. די אייער האב איך מורא'ס אפגעהארגעט. יא. די אייער איז שוין אביסל צו לאנג, באט דיזע זאך פון די פיצא קראסט, ס'איז דין, ס'איז דעלישעס, באקומסט נישט, ווען דו ענדיגסט דאס עסן פילסטו נישט ווי האסט גענומען איינעם פאר א היטש פאר פֿופֿצן מינוט, יענער האט דיר געזאגט תורות, ער איז לייט, ער איז שטיל א גאנצע וועג, ער לאזט דיך הערן דיין מוזיק, ער פרעגט נישט אריין, ווען דו האסט פאון קאלס מיט דיין שוויגער ווי זי שרייט דיך אן, ער פרעגט נישט אריין וואס גייט פאר, ער איז שטיל, ער גייט ארויס, סאו חברה דאס איז נעקסט לעוועל.